are going to involve binshɛɣu kam kaman hali o yɛn niŋ zaŋ zaŋ ti a, amaa wuɣi maa maŋ ka di ŋmani a gbari bɔri ni a niŋ ka o baŋ ni kadama a ku tooi niŋ bee ni chɛla laanim ŋɔ maa zaaha din be gorim puuni. M ma bia, zuŋɔ n na bi sɔhi a binyiŋa, n na bi sɔhi a yaha like ka share ka chaŋ on YouTube. Page ŋɔ maa n ti searchi a yi searchi a yi nya Sweet Africa TV zaɣ bɔbigu following the right one ŋɔ maa ka like nyɛ ŋun bela TikTok zuɣu bee Facebook zuɣu ka a yuuna a gba zaa cham YouTube maa n ti follow ka like a yi bɔri ni a nyari li saha shɛlikam o turn a notification ŋɔ maa. Din yɛn chɛ ka a gba wum ka shiri ya ka zaŋ ti mabiligu, feel free, a ni mali binshɛɣu kam zaaha a ni tooi bɔhi zaŋ chaŋ below comment section ŋɔ maa. Saha shɛli kam n niŋ active di puuni more than Facebook and TikTok. Di zuɣu kpaŋ maa maa ka a followi. N tɛha Naawuni biɛɣu yaa neei ya zuŋɔ. Ti nyɛla ninvuɣ shɛba bɛn yɛn chaŋ ti kpuɣi after landing. ka UK o, a kpuɣi flight baa yana a nya a passport a kana ti zani kotoka eh n kpuɣi a flight a ni chani luɣi shɛli polo. A chanila Canada, America, Australia, Germany, Italy, Spain, France, UK. Amaa a piligu chani na bala. Imaa a malila so ka a chani ni a ti sheegi o sani. Bee a ka n ma a nyɛla tourist visa ka di bɔri ni a chaŋ ti sheegi especially di nyɛla tourist visa ka a nya. Nyini a ni kanna ni a ti sheei ŋɔ maa niriba pam beni either is Africa bee Europe ka o ni yɛn yela yɛltɔɣa shɛli ŋɔ ka bɛ feesili ka o kana n-ti sheegi.

N video shɛŋa n yɛla yaa learning how to keep secret when you are ready to travel. Sani na nya limit ma domi a pun zaŋ nyimmaŋ kɔhigili ka niriba pam ka bɛ zaŋdi bɛ talent zaŋdi tira. Sani na nya a ni chani chandi shɛli ŋɔ maa, a yi nya ninvuɣ so ŋun gɔra to foma ka chɛ kamaa pina talaŋ talaŋ deebu. M bi yɛli ni a di deei talaŋ, amaa baŋmi talaŋ shɛŋa a ni deeri a. Talaŋ ni yɛn kana ti paag a gba, ka di nyɛla bɛ pun lolimi, bɛ vilimi. Yooli n nya binshɛɣu din bala a, ka lan lab loli lala nir maa ninni, ka mi a ni mali binshɛɣu chana. Talaŋ ni tahiri nir problem na. Ti kpiɔŋ point maa puuni, a yi nya ninvuɣu so a yiɣi ya sani na nya a avoid-im yɛli shɛŋa. A na ʒe n-go A mini n ni ʒini goma a first travel n bala maa. Di bo yom a yiɣisibu dali maa ka a dii di bindira kpara kpara kpara la n lan kpari a puli ka chaŋ ti ʒe flight puuni ka baanjira lan muɣis a. A chaŋmi n ti lee nya ka bɛ lee offer coffee. Ka yin tɛha ni tii polo ko mala zuɣu ka a di deegi bɛ kɔfinim maa ni ti binyɛra di pa yim. Moreover, a binshɛɣu kam changes of environment ni tooi paaga ka di nyɛla sani ni nya a. A ni nyɛ sani ŋɔ maa, learn how to respect yourself. A ni sheeri luɣ shɛli polo airportnim maa silimiintiŋa. La country maa camera nim kpala luɣili kam n monitor room beni mi ka security ni ŋɔ maa ka bi lihiri so kam appearance bi duty ni nyɛ shɛli n bala maa dozɔ a yi ku shee na salo maa puuni bin ku chani shɛm maa doliba lala ka che a nina ka di gori ginda zuɣusaa ka a lihiri yaɣibu yaɣibu n ginda Ŋunkam n ʒiya ka di ŋmanila kadama tiŋgbani bia n bala. A yi nyɛmi ka salo maa zaaha bɛ kuli bi boli so ka di nyɛla nyinkonko ka bɛ ku yaagi ni a kana doliba na m pa shiri binshɛɣu ka a ni, amaa ŋɔ bi ziŋsimi the way bɛ ni lihi a nina polo ka di gɔri gindi shɛm ŋɔ maa. Secondly, a appearance din deei niŋ ka di nyɛla A gɔrimi, a first time ka a yɛn gɔŋ maa, a ni gɔri chani luɣ shɛli polo maa, tɔ a gba lihimi namda ni jinsi shɛŋa tiŋ maa ni ni yɛn yɛra bee nini polo maa, a gba ku yɛn mali expensive namda shɛli ni bɛ zaŋ ni if you can not beat them, join them. Ka a gba zaa dɛbi ka lihi a watch, lihimi a zipiligu, lihimi a namda, ka a, ka, jama, ka a, ka a yuuni yuuni shɛli. ka di ŋmanila tiŋ bia bee a chɛndi a pun nyɛla ninvuɣ so. Ti mali ninvuɣ shɛba bɛn mi saha shɛli ka di nyɛla ti mini bɛ shɛba di fiila ka di nyɛla so n-zaŋ o gbaŋ zaŋ chaŋ ti ti o yiŋa ka o kanna o piligu chɛndi dalim bala maa ka o nyɔri ni o vim shɛli maa di ŋmanila o mi ʒinila silimiin tiŋa ŋun gari Homburg gba. So sometimes a appearance of London a ninni ni a ni beni yuuni gindi shɛm a ni beni birindi shɛm just follow the cue niriba maa sokam malliya wen yɛn kana ti paana luɣi shɛli polo ka yi zani ka guhiri yi baaginima maa ka bɛ kana ka a behave a maŋa laa hali ka a baaji kana ka a deegi. Niriba pam goya chaŋ ti sheegi n kpuɣi o binyahiri n yi n chaŋ ka so bi bohi o sheli ka niriba pam mi ka o ku kana o sheebu naa ni o ni yuuni gani shema di pala bi gaŋ a mi bee bi lem a n nyɛ gbansabinli. Sometimes a appearance a ni so binshaɣu maa, a namda maa, a a liiga maa, Am, yes, lala nir ŋɔ maa automatic sani n na bala maa. Kaman a yi chaŋ ti sheegi ta yiɣisi ni galisi luɣ shɛli polo, Ankara bee luɣili kam, pickpocket, o kpahindila bia ŋɔ ŋɔ a John n bala maa, tiŋkpan bia n bala maa, bɛn tooi zaŋ o zaŋ geeta. A sheeya yaɣa chana, ŋun yɛn pick a? So beni ŋun yɛn pick maa yɛn kabina ti wait a arrival room. Bee so beni a ku nya ba ka di nya, Oh, a yina sambani ni ka n kana nti kpuɣi a? Bee m paaki yaɣa ka zaa? Because of maybe o jɛbi ticket ŋmaagi o zuɣu ka o kanya n yimina gate yaɣa ka zaa, a yi yina di naan maa. But a sheeya naagi, where do you move after a yina airport? Di zɔri viu o learn how to ask questions. M bɔrila Ghana nima. A ni yɛn ʒiya m-bɔrila Dagbamba, you can get it, Dagbamba niriba a lahi nyɛ ya bɛ sambani ni, a bɔrila Ghana nima, after a yɛn nyɛ ninvuɣ so ka di nyɛla a nyɛla Ghana nira, after a min o biɛhigu ni nimaani maa a min o ni tooi di fiila, di nyɛla o baŋmi ni a nyɛla Northerner, o yɛn mali zuɣu so ka o nyɛ Northerner o ni tooi introduce a zaŋ wuhi o. Ka so mi beni a ni zaŋ connection shɛli zaŋ siɣi na maa, a needirila within ni a yi tiŋ maa ni n-tahi luɣ shɛli polo. Silimiin tiŋa di bi niŋ easy naari shee na ka so di yɛn zaŋ chaŋ ti niŋ o biɛhigu shee lala. Amaa din dii niŋmi ka di nyɛla nyini mini maŋ pun mali liɣiri ka di be a sani. Tryimi ka di nyɛya a ni tooi hali a yɛn bola Launch House Hotel to nyin lihima di zɔri vi bɔhimi ni a bɔrila din nyɛ cheapest one. ka a chaŋ ti dɔni nimaani, baŋmi ni a ku nya saɣim di batiɛri koko binshɛɣukam ŋubbu din lu o, ka a suhu ni bɔri shɛm ka a lee nya n-di. From nimaani maa ka a kpuɣiri a plans. A yi malila liɣiri, di yi nyɛla a ni sheena sheeri shɛli ŋɔ maa, a malila a ni yɛn move zaŋ chaŋ luɣ shɛli polo, nimaani maa ka a teekiri a steps. Ti malila surviving list pumpɔŋ n-nyɛla visa n-kamina ti Shiina. Mi ni Shiina ŋɔ maa, n di bɔrimi ni kadama m paɣa mali pua bee m maliya puu ka kanna ni nti dɔɣi. Bɛ ni zaŋ visa shɛli maa n-nyɛla France dini mi bi bɔrila n-lahi kuli, so bɔɣu yɛn niŋ. N visa maa di nyɛla short. So ni shii maa, mi di ka a bɔri yom ni a lee yɛn kpuɣila flight Naa lan taɣi Germany bee a taɣi Spain bee ŋɔ no train nim diŋ available ka bus nim niŋ available just ask question n bɔri ni n chaŋ tiŋ yaɣa ka zaa baŋmi ni ka Dagbanli ka silimiinsili dii nyɛla ka di nya a sheela tiŋ shɛli bini bi yɛri silimiinsili din teei ka saha gbaliŋ gba ka a ti naan nyɛ ninvuɣu so ŋun yɛn labisa silimiinsili din niŋ ŋɔ maa zaa ha and face a lot. Dɔzuɣu a shi ni naai ŋun san ka a chana, imaa a chana Jaamani ni a ti dɔɣi nyin paɣa puu la nyaa paɣa ka a chɛ ka o kana ni o ti dɔɣi. But, lɛɛn maa a yi mali one or two people ka di nyɛ a mini ma diri fiila, a yi be any airport The Wi-Fi is available internet search the enconnecta mi automatic di zuɣu a sheebu a ʒi ni naagi a ni yɛn chaŋ luɣu shɛli polo ŋun yɛn pay ka silimiin tiŋa a yi ka a ti sheegi a zo nyɛ o A yi kpɛri la n-nyɛ o, eh, a kamina ti meet o, wa piɛhi la soli zuɣu, learn how to appreciate, ka show your your concern kaman, oh, eh, ka du n na kari tuma, du yɔri kpɛya, oh, a yɛn dala bindirigu maa, ka a learnir how you are going to involve binshɛɣu kam, kaman hali o yɛn niŋ zaŋ zaŋ ti a, amaa wuɣi ma a maŋ ka di ŋmani a gba di bɔri ni a niŋ ka o baŋ ni kadama a ku tooi niŋ bee n na chɛ la lala ni ŋɔ maa zaaha din be gorim puuni. M mabia, zuŋɔ n na bi sɔhi bin yiŋa, n na bi sɔhi yaa laiki ka shɛki ka chaŋ on YouTube page ŋɔ maa nti sɛchi. A yi sɛchi a ni nya Sweet Africa TV zaɣ bɔbigu. Fulim the right one ŋɔ maa ka like. Nyɛ ŋun bela tiktok zuɣu bee facebook zuɣu ka a yuuna. A gba daa chaŋ youtube maa n ti follow ka like. A yi bɔri ni a nyari li saha shɛli kam o turn a notification ŋɔ maa din yɛn che ka a gba wum ka share yi ka zaŋ ti mabiligu. Feel free a ni mali binshɛɣu kam zaaha a ni tooi bɔhi zaŋ chaŋ below comment section ŋɔ maa saha shɛli kam n niŋ active di puuni more than Facebook and TikTok di zuɣu kpaŋ maa maa ka a folowi n yuli booni Mister President on social media oya ka paai ti ni na meeti dabisili din kanna.